pachiri pamwe tasangana pavhidhiyo yedu yekutanga yemaincentives kana kuti mibairo yanopuwa nepatron pay kana uchinge wakwanisa kutengesa zvinhu zvavo maproducts avo zvinoreva kuti mabarrels Ikombostivheni, kuchiPutukezi vanoti combustível, petro, diesel, zvinoterera zvaunenge uchibhadhara iwewe ndozvaunenge uchitenga iwe vachikuitira inonzi trading. Saka panapa eh, tauya kuti neniki yekutanga ino iyi yatinoti sharing of profits. Sharing of profits ndiyo inofamba yakadai. Pane ma plan ari muri kuona ari apa aya pane about seven plans paunogona kutanga napo unokwanisa kutanga kutenga kubhadhira 25 dollars kana kuti kana kuti kutenga barrel re 25 dollars kune barrel re 50 kune barrel re 99 kune barrel re 249 kune barrel re 499 kune barrel re 999 kozoita barrel re 1999 saka iwewe unosarudza barrel rinokufita raunoda kutanga naro kune vamwe vanoda kutanga nebarrel re 25 dollars mogara hamuchadi kubhadhara futi Mune ndimi munoenda paimwe program iya kune avo varida kuti tinoda kutoti isusu mukati megore rino chaimo upenyu hushanduke ende upenyu hwako hunoshanduka mukati megore rino iro rinoratiri 2021 iri ukabhadhira bhariro rako rekutanga re25 dollars iro riri unobva wapiwa mapoints anokwana kuita 5 points ukabhadhira ukatanga neiro unopiwa 10 points

Nekuti mapoinzi aya kana azanganiswa achazoshandurwa kuita mari zvekuti munozobhadharwa nemari yamari mapoinzi iwaya. Kune muchasangana tichazviona pamavhidhiyo ari kuteera kumberi kuti anozoshanda sei mapoinzi iwaya aya. Alright, tomboti tiona saka anosheya sei maprofits aya anosheyewa sei neiwewe nepatron pay tomboti munhu atanga ne atenga barrel re249 ukatenga barrel 249 kambani yepatron pay inokupa mubayiro pazuva pega pega unenge uchitambira mari maprofits ako ayaya nokuti ivo vakatora mari iyi vanoenda voita inonzi trading inonzi trading vanonotenga nemari nokuti vakaunganidza mari yakawanda mari dzese dzamunobhadhara dziya idzi vounganidza mari dziya idzi voenda kunotenga madiesel nechii zvese zvekuma zvipetro petro izvo zvizvi petroleum Ka vakatenga vano vanonotengawo kana vane mari yakawanda handi vanonotengawo nemari yakadzikira vozotengesa nemari yakakwira vachitenga futi nemari yakadzikira vozotengesa nemari yakakwira saka vanenge vane percentage yemaprofits avanenge vachiita ivo pamaprofits ese avanenge vachiita ivo ivo vakambva vati vanhu vese mashareholders edu ese ari kutenga manika mashares seimimi mese muri kutanga unenge uchipuhwa 300 percent yeprofit yemari yawainvesta ukainvesta mari yako ye 25 dollars unopuwa tichaona patable iri pamberi ma mabarrels akasiyana siyana mainvestment points mainvestment points akasiyana siyana kubva pane yekutanga ye 25 dollars kusvika kune yekupedzisira ye 1999 dollars saka tomboti tiri pane inoyi chete ino iweiwe manje unopuwa vanoita vari kutsvaga vanokupa 1.5 percent ye 249 saka i 3 dollars 74 pazuva pega pega ukanga wabhadhira iyi paakaundi pako unongona pachipinda 374 dollars 374 dollars haimire mari iyi haina basa nekuti waunza munhu hauna kuunza munhu waiti chero iwangotenga chete mari inoramba ichipinda 374374 saka ndo unenge watangira apa iwavawo eh, toimboenda panapa manje apa ndo tabla yandanga ndichitaura ino iyi pane bhari rekutanga point number one ndiye 25 dollars ayo pane ma 2 dollars dzaunoedra idzo ndidze ma saka kazhinji kachitonge kuti inenge ya 27 dollars because uchada kuti uedre ma network fees Program ino iyi takati inoshandisa mabitcoins, mabitcoins, mabitcoins ndiya. Mune video iripo yekutaura chii chinonzi mabitcoins. Kune vamwe ndakatomboratidza vakuziva chinonzi mabitcoins. Mabitcoins imari futi, imari iriko mazuva ano iri kushandiswa. Mozambique iri kutonzi daki a3 zvaanozvi vanenge kubva pano svika pa 3 3 years pamwe ndo pavanenge vakuda kutoshandisawo ma digital money asi imimi mukapinda muprogram munomu muchatoinge muri pamberi panozoitwa vamwe pavachazoda kutanga kushandisa mabitcoins

ukatanga pa 999 unozowana 2999 ukatanga utenga yekupedzisira iyoyo unobva unobva wangobva nayo pa 1099 unobva waona profit ye 5997 mari iyi kana wakagara pasina chimwe chinhu chauri kuita uri kungomirira chete kuti utambire mari iyi unoiwana during

unomirira for 24 months yes um, saka tangai nhasi hapana hapana mangwana ukada kumirira kuti mangwana mangwana mangwana hasviki saka akangwara ndinhasi pekutotanga kana wazvifarira wa izvi chitsvaga chitsvaga munhu asheya newe video inei akupa video inei kana kuti akudeedza kugroup kunoku chienda kwaari umutaure chindipawo code ndada kutotanga zvangu zvauya ndada kutotanga nekuti maprofits ukangomira kwambomira one day watoluza because maprofits ari on daily basis saka ndiri kuda kuti ndikutendei link yedu ndio iri padzasi mukatarisa link iri padzasi yokanzi https patreonpay.com register pakanzi de do do do apo ndo code yauri kuda kuti ukwanise kutangawo basa iri orit musati maenda ndokutendai musati zvenyu ndiri kukumbiraiwo kuti titendewo nekuisa like kudzasuko mukaona kune button rekuti like klikai button irori mobva masubscribe kuti musa kuti muwane access kumavhidhiyo edu ese kudzasuko kune subscription button moridza bhero iri kuitira kuti muziviswe